Smajna kemm il-darba li l-ewwel kmandament huwa l-iktar wieħed importanti. U allura rrid nispiċċa bih għax inti tispiċċa dak li huma importanti. E, e, e, qegħdin narawhom kif japplikaw f'ħajjitna aktar milli xi fissru, x'nistgħu nagħmlu aħna biex ma nġelux il-ħadd ieħor jiksirhom u biex aħna nżommuhom U biex nagħmluhom, ħanajda bl-Ingliż, biex nagħmluhom a way of life, ġifieri mhux isu kmandament number two, kmandament number one, ħanara, imma isiru parti minn ħajjitna u ngħixu li qegħdin inżommu dawn il-kmandamenti mingħajr ma aħna nagħmlu sforz. Kien Ġesu li qal il-kmandamenti tiegħi mhumiex tqal, tqal jekk inti ma tridx iżommhom. Insitt hi l-mandament li ma ssuqx iktar minn 60 kilometru, pereżempju, u l-karozza tgħid li ha pass u jiena nsaqajjar ngħidilha le, ta' pass. Imma li nobdu lil Alla għandu tkun xi ħaġa li tiġi minn ġewwa, xi ħaġa li tiġi peress li aħna mimlijin bl-imħabba tiegħu. Imma kultant ninsew x'inhu importanti. Kien hemm din mara li xtrat pakkagall ħaditu d-dar u l-għada marret għand tal-peċċo qatt l-isma' x'hu l-pakkagall. Ma jgħid xejn ta' għalla forsi għandu bżonn mera, għalla mbagħad jara li jmissru u jgħid jitkellmu ta' mera. U raġet marret la għadu xorta ma għal xejn ta' għalla forsi għandu bżonn xi exercise ħadd iksellu u tirgħu nieżel.

Tittima. Issa, ma nafx jgħix tlett ijiem minn għalik il-papegal, imma insomma, il-moral tal-istorja fimtuha. Alla jrid ikun l-ewwel f'ħajjitna u m'għandu jkollu kompetizzjoni f'xejn. Ejja naqraw il-kmandament, Esodu kapitlu 20, vers tnejn u tlieta, Qalhom, Jiena l-Mulej Alla tiegħek, li ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar, ma jkollokx allat oħra quddiemi. Jidhirli ċar li Alla qed jgħid lill-Eġizzjani, sorry, lil-Lhud, li kien għadu kemm ħariġhom, minn ġo l-Eġittu, li jiena Alla tagħkom, tagħmlux allat oħra. Signifikanti dan il-kliem għax waqt li kien qed jgħid hekk nafu li l-Eġizzjani għax hu Eġizzjani. Il-Lut fil-fatt kienu qed jagħmlu statwa. Imma l-istatwa kienu qed jagħmluha għal Għal Alla li ħariġhom mill-Eġittu. Imma ukoll kien ħażin, Alla ma jridx kompetizzjoni ħa ngħidlek. Ma xejn la ma ħaġa li teżisti, la ma ħaġa li ma teżistix, la ma ħaġa li għandha ħajja u lanqas ma ħaġa li m'għandhiex ħajja. Irid ikun il-prijorità f'ħajjitna, l-ewwel post f'ħajjitna. U ovvjament jekk aħna npoġġu lil Alla bħalħa l-ewwel post f'ħajjitna, ir-relazzjoni tagħna miegħu qed tkun differenti u jekk ir-relazzjoni tagħna ma' Alla tkun differenti, aqta' b'xiex. Ir-relazzjoni tagħna mal-familja tagħna ħad tkun differenti, mal-ħbib tagħna ħad tkun differenti, man-nies li naħdmu ħad tkun differenti, man-nies tal-Knisja ħad tkun differenti. Alla kien dak li salvana mill-mewt, mill-mewt spiritwali u mill-kundanna tal-infern. Lil Lut qallhom, Jiena Alla tagħkom li ħriġtkom mill-Eġittu. Lilna qed jgħidilna, Jiena Alla tagħkom li ħristkom min-nar tal-infern, li bagħat lil ibni jmut għalikom ħalli intom tgħixu. Dak huwa Alla u għalhekk irid ikun L-ewwel f'ħajjitna, Pawl l-appostlu f'Efesin kapitlu 5 vers 1 qal ixbħu lil Alla. U ftit ilu, insomma ftit ilu xhur forsi jew sena jew iktar ilu, kont semmejta din meta studjajna l-ktieb tal-Efesin. Ixbħu lil Alla. Uħt minna nisimgħu l-kelma ixbħu lil Alla u ngħidu kif jista' jkun. U naqtgħu qalbna. Ħa ngħidilkom mod ieħor. Tieħu jkolli ngħidilkom ixbħu lil Ronaldo. Tafu min hu xek Ronaldo? Eh? Football player. Kelli bżonn kont nixħu x'kif ukoll għandi sitt miljuni eh, eh, tiegħi. Eh, wieħed mill-iktar nies imħallsin fid-dinja. Ma mela, ixbħu lil Ronaldo. U minnkom Taqtgħu qalbkom qabel tibdew. Għidu jgħid x'nibem kif jista' jkun nixbaħ lil Ronaldo. U kultant hekk inħossuna meta ngħidilkom ixbħu lil Alla. Id-differenza hija din, jekk jiena nibda nipprattika il-futbol, bħalissa ma nilgħabx futbol, ehm, ma tantx ma żmien nilgħab futbol, imma Meta kont żgħir kont provajt nilgħab il-futbol u kont eh, eh, allura li kont narahom kont ngħid Faċli tidher, imma daqsxejn hekk il-ballun u teħdaqa ta' sejq. Mhux veru, dan ix-xut jgħid kif ġol lasta. Lasta daqsiex, bridem fin-nofs, faċli. Imma meta taqbad ħin, ħabbu, tajt mhux daqshekk faċli. U l-perkolus ukoll għax niftakar darba fix-xut jew wieħed quddiemu

Ejn, kieku tafu kemm hu diffiċli u anke biex twassal il-ballun. Jiġifieri, imma niggarantilkom jiena, anke fl-età tiegħi illum, jekk ikolli noħroġ u nagħmel sagħtejn jew siegħa nilgħab il-futbol kuljum, xtaqt aqta' li sas-sena d-dieħla inkun ħafna aħjar milli jien illum. U jekk immur nilgħab il-golf darba, darbtejn, tlieta, erbgħa, eh, u l-golf huwa aktar forsi għall-età tiegħi u għal dawk li huma irtirati, eh, il-golf ma nafx nilagħbu imma jekk nagħmel siegħa wara siegħa wara siegħa aqta' sa sen oħra, sa sentejn oħra, sa tliet snin oħra, naf inkun u sa nkun tajjeb ta' Tiger Woods, Imma ħa nkun aħjar milli jiena llum. U għalhekk qed jgħidilna, Ħriġtkom, qlajtkom minn fejn kontu, issa poġġu lili quddiemkom, poġġu lili l-ewwel, ixbħu lili, u biex tixbħu lili, ħa nkompli ngħidilkom, tagħmlu xbiehat, Irrispettaw ommkom u l-missierkom, tisirqux, toqtlux, tgħidux kelma b'oħra, tixtiqux l-affarijiet ta' ħaddieħor. Qed tinnutaw il-biċċa xogħol? Mela qalhom ħriġtkom. Hekk qabel kontu tagħmlu mod, issa ridkom tagħmlu mod ieħor. U l-istess qed jgħidilna Alla, qed jgħidilna isma' Jiena salvajtkom b'għadd il-libni, mitanikom fuq is-salib, aċċettajtuh il-far, issa ixbħu lili, u biex tixbħuni, ejja ħa ngħidilkom kif jiena, il-karattru tiegħi kif inhu, jiena x'nixtieq. U hemm bżonn Inħallu lill-Ispirtu s-Santu jmexxina. Aħna ftit lejl ilu kellna fil-Bible Study ta' nhar ta' Erbgħa, qed nagħmel hekk għax inkunu bil-qegħda wara. Tkellimna fuq l-Ispirtu s-Santu u l-għajnuna tiegħu. U jiena nemmen li meta aħna tinħobbu lil Alla u qed inpoġġu lil Alla fuq quddiem, L-Ispirtu s-Santu sa jgħinna ngħixu l-ħajja. L-Ispirtu s-Santu qiegħed fina. Mhux biss qiegħed fina, Ġesù qalilna l-apposta qallhom qiegħed magħkom. Imma meta nitlaq jiena jiġi u jkun fikom. Iġifieri aħna privileġġati iktar mill-appostli li kienu ma' Ġesù għax mhux biss l-Ispirtu s-Santu magħhom, jew Ġesù kien magħhom, ejna li Ġesù kien magħhom. Kien magħhom dak il-ħin, veru, imma ma setgħux ikun magħhom il-ħin kollu. Infatti nafu li Pietru kien veru kuraġġuż meta kellu 'l Ġesù ħdejh. Imma meta arrestaw lil Ġesù x'għamel? Besa'! Jien le ma nafux, ta! Għalfejn għax Ġesù twarra. Sa Ġesù qal, jiena ħalli bagħtilkom lil xi ħadd ieħor bħali u ħajkun magħkom il-ħin kollu. U meta intom tobdu lili, hu ħa jtikom is-saħħa li intom tgħixu l-ħajja kif irrid jien. F'wieħed mill-kmandamenti semmejt l-istampa ta' inti isek qiegħed f'karozza u poġġejt lil Ġesù fuq l-isteering u tħallih jieħdok fejn irid hu. Dik hija l-ħajja. eh, Kristjana, rridu eh, niċċekkjaw kuljum ngħidu Alla huwa l-ewwel ħaġa f'ħajti, huwa in-number one f'ħajti, jew huwa eh, it-tieni jew it-tielet jew ir-raba'. Aħna fil-ħajja għandna ħafna Ħa ngħidulhom prijoritajiet. Affarijiet li bilfors irridu nagħmlu. Pereżempju, qatt ma kont hekk imma issa sirt jiena li kif inqum filgħodu irrid niekol. Jiġifieri prijorità. Hemm x'hemm x'għandu minn hemm jew minn hawn irrid nieħu xi ħaġa. Għax jekk ma nieħux u ma ntihiex prijorità, naf x'ħa jiġri, ħa noħroġ u ħa jibda jħossni ħażin. Mela allura waħda mill-prijoritajiet ta' ħajti hi li kif inqum, jekk almenu ma nieħu xejn, nieħu żewġ bajdiet, buq u daqshekk, ma noħroġx 'il barra. Imma dawk la jżommuni. Prijorità, dik li tfisser prijorità. Ovvjament dak il-prijorità ta' xiex? Tal-ġisem. Imma l-prijoritajiet spiritwali wkoll. Ġismi dara ma jgħaddix jekk ma nikolx xi ħaġa kif inqum. Kellu bżonn spiritwalment nidraw ukoll li ma ngħaddux jekk aħna ma niklux il-ħobż ta' Alla, il-Kelma tiegħu. Imma x'inhi l-iktar prijorità fil-ħajja? Waħda mill-iktar prijoritajiet fil-ħajja huma l-flus, il-finanzi tagħna. Issa għal darb'oħra, meta aħna qed inħarsu lejn ħajjitna, il-prijorità fejn tidħol il-flus hija li ma jimpurtax li nwarrbu daqsxejn lil Alla biex nagħmlu l-flus, ma jimpurtax inwarrbu daqsxejn lil Alla ħalli naqalgħu xi ħaġa iżjed, ma jimpurtax lil Alla

Ara x'qal hawnhekk. Hekk Alla tikellem il-Lhud. Ħariġhom mill-art imwiegħda, ok, tgħidilhom jiena Alla tagħkom, poġġihom f'post issa fejn għandhom li għandhom bżonn, u ara x'qallhom. Ara li wara li tkun kilt u xbajt, U tkun bnejt djar sbieħ u għammart fihom, u l-baqar u l-imrieħel tiegħek ikunu tkattru, u l-fidda u d-deheb tiegħek ikunu żdiedu, u kulma għandek ikun tkattar, li qalbek ma tintrefax u tinsa l-Mulej Alla tiegħek li ħarġek mill-art tal-Eġittu, mid-dar tal-jasar. Naħseb jiena taqblu miegħi li ħafna drabi din tiġri. Bniedem eh, jiġri wara l-materjaliżmu u flok jabda falla jabda f'dak li għandu. Għallek jgħidilhom isma' jiena rrid inbirikkom, irrid natikom, imma ma rridx li dak li natikom iġalkom tinsew lili U ħafna nies iħobbu l-flus u dak li għandhom aktar milli jħobbu lil Alla. U allura hawnhekk fejn aħna rridu nħarsu u noqogħdu attenti. Proverbji kapitlu 30 vers 9 jgħidek talba din. Bot minni, ġveri, ibqaw il-bot minni, il-frua u il-gideb. U la tatinix, la faqar, U lanqas għana, jiġifieri ma rridx insir sinjur, agħtini niekol, u l-ikel li hu seni, li ma nixbax u niċħdek u ngħid, Min hu l-Mulej? Li ma niftaqarx u nisraq u nkasbar isem Alla tiegħi. Jiġifieri t-talba hi, ta' speċi, żommni fin-nofs, Mulej. Issa. Ħażin li wieħed isir sinjur? Le! U hemm nies li kapaċi jkunu sinjuri u bil-flus tagħhom jibqgħu xorta leali lejn Alla mija fil-mija, imma hemm nies li mhumiex. U Alla qisu jrid iżomm dan il-bilanċ. Bħal dan li bħas-Salamun li kiteb dan il-proverbju, Hekk irridu ngħidu aħna, Mulej, żommni f'pożizzjoni jekk niflaħ li jkolli tini, imbasta nibqa' viċin tiegħek. Imbasta tibqa' inti l-ewwel f'ħajti. Ovvja, jekk inti il-mulej birke, waħda mill-modi ta' kif tkun taf u turi li Alla huwa l-ewwel huwa billi tkun bniedem li tagħmel ħniena. Alla jimli bi ħniena. Alla jagħti minn dak li għandu. Inti x'inti tagħmel? Qiegħed tagħti minn dak li għandek? Kien Pawlu l-appostlu li qal li aħjar tirċievi milli tagħti. Fatti Atti kapitlu 20 vers 35 kienet ikellem il-xjuħ ta' Efesus u qallhom u rejtkom kollox Atti 20 vers 35, U rejtkom kollox, kif waqt li titħabtu għandkom tgħinu d-dgħajfin, u tiftakru fi kliem il-Mulej Ġesù kif qal, Aħjar tagħti milli tieħu. Ok, mela jekk il-prioritajiet tiegħi huma tajbin, jekk Alla hu l-ewwel jiena ħakkun mimli beħnina u ħankun bniedem li nħobb nagħti. L-interessi tiegħi x'inhuma? Le, fiex inqatta' l-ħin tiegħi? Ovvjament, kulħadd għandu karriera, kulħadd għandu xi hobby, kulħadd għandu hobby x'inhu bil-Malti bas hemm kelma jew delizzju, kulħadd għandu xi delizzju, kulħadd iħobb jirrikrea ruħu b'mod jew ieħor, min iħobb jirrikrea ruħu fuq is-sufan. U minn hom jirrikreja ruħu bħal Charles jgħoddu munir u jagħmel l-exercise, ok? Ma mhux baqa' ċorta fid-dinja. Issa, ċertu affarijiet jagħmlek il-ġid, ċertu affarijiet jagħmlulek id-den. U minn hom jirrikreja ruħu billi jieħor, veru, ma kulħadd għandu il-prioritajiet tiegħu. Il-ġimgħa l-oħra waqt il-breakfast għattilkom li jekk inti tmur ta' logħba futbol. U tkanta u tgħajjat u twerżaq għat-tim tiegħek, jgħidulek fen hawn. Fen. X'inhu bil-Malti kultant? Fen, fen, x'għidulu bil-Malti? Supporter? Fen, jgħidulek fen insomma. U jekk inti imma tkun fil-Knisja u forsi tajjed daqsxejn iżejjed jgħidulek fanatku għal Kristu. Issa, ovvja, Jiena rrid li lil Alla nurih li hu huwa wieħed jew l-interess prinċipali ta' ħajti. L-interess prinċipali ta' ħajti. Ninteressa ruħi biex nitgħallem dwaru, ninteressa ruħi biex Inxandru, ninteressa ruħi biex infaħħru, ninteressa ruħi biex naqsam ħajti miegħu, ninteressa ruħi fih. Importanti, ma nistgħux aħna nħallu id-delizzji tagħna, l-interessi tagħna inpoġġu lil Alla fil-ġenb. U hekk ukoll insaqsik, fuq ix taħseb l-iktar? X'taqra l-iktar? Fuq ix titkellem l-iktar? Aħsbu għandkom. Araw kull wieħed u kull waħda minnkom. U bdew aħsbu u għidu veru. Ehm, Il-Mulej kemm intih minn dan il-ħin eh, tiegħek. Fl-ewwel Korintin kapitlu 10 vers 31 Pawlu ma jgħidilniex biex ma nagħmlux affarijiet oħra, imma jgħidilna hekk, Kemm mela jekk tieklu, jew tixorbu, jew tagħmlu xi ħaġa oħra, agħmlu kollox għall-glorja ta' Alla. Jiġifieri, mela, mhux qed jgħidilna tmurx tara logħba futbol, mhux qed jgħidilna, fihimt, ma jkollokx telivżjun, Imma inti b'dak li qed tagħmel titqgħod attent li inti qed tagħti glorja lil Alla. Jekk m'intix tagħti glorja diretta, m'intix almenu tnaqqaslu mill-glorja tiegħu. Inti ġġur l-ismu. Inti qed poġġi lilu bħala standard quddiemek. Mela tagħmel x'tagħmel inti se jaffettwa lill-isem tal-Mulej. Taħsibx li li tagħmel inti ma jaffettwax u ta' ta' fuq intom. Uħud minnkom lilkom Kristjani tafu li kif tagħmlu żball x'jgħidulkom li imbosta, imbosta kollok Bibbji, imbosta kollok Kristjanità, imbosta Kristu, Kristu, Kristu. Eh, biex hekk jgħidulkom? Mela allura eh, noqogħdu attenti li l-interessi tagħna wkoll impoġġu lil Alla L-ewwel. Mela, finanzi, interessi. Tielet ħaġa, ir-relazzjonijiet tagħna. Importanti li anke fir-relazzjonijiet tagħna noqogħdu attenti ma' min qegħdin nagħmluha. Relazzjoni tista' tgħollik jew tbaxxik. Jien ma ninsejx kif inhu l-qawl Malti imma jgħidlek għidli ma' min tagħmilha Għandi gong u ngħidlek x'int. Huwa verità. Ma' min tagħmilha inti ħaddieħor sa qablek miegħu. Jekk inti qed tagħmilha ma' xi ħadd li huwa brigant u ħalliel, toħodix bi kbira jekk meta jarrestaw jarrestaw lilek ukoll, jidher għax inti kont tkun miegħu. Imma jien m'għandix naqsam tama li jagħmlu, imma aħna issa rridu nesaminaw aħna l-pulizija, mara kont tkun miegħu. Jien importanti li aħna r-relazzjonijiet tagħna noqogħdu attenti. Ġesù għandu jkun l-ewwel f'ħajjitna. Hu n-number one. F'din id-dinja, ovvjament ħajkonna nies li huma importanti f'ħajjitna, jiena fil-ħajja tiegħi għalkemm għandi erbat' itfal. Nibqgħu sitt neputijiet, dawk iż-żewġ u t-tfal tiegħi. Kollha nħobbhom, imma n-number one f'ħajti huwa Silvia. U hi tiġi l-ewwel u qabel kulħadd. Għax hekk għandu jkun. Dik hija s-sistema ta' relazzjonijiet u bħalma hi f'din id-dinja npoġġi lil Silvia bħala n-number one, spiritwalment aħna rridu npoġġu lil Alla bħala n-number one u m'hemmx ieħor bħalu. u ħadd ma jista' joħodlu postu. Ħadd ma jista' jieħu post Silvja, ma nistax jien lil Silvja ngħidilha, Silvja, inti number one, it-tnejn tibda l-erba'. Le, u gara bħal mid-lesin eh, nerġa' l-erba' wisq qed jieħu xulxin sir. It-tnejn l-erba' u l-ġimgħa, okej? Għalli naħu break. U mbagħad ġab il-ġranet l-oħra, nara nsib number one jew. Dak tibqgħux veru, għax dik kollha ma tistax tagħmel hekk. Kieku Silvia tafx tgħidli, hemmhekk hemm il-bieb u titfagħni 'l barra fil-laqgħa ta' żejt. Hekk ma nibqax ħajja. M'hemmx matematika, m'hemmx loġika, ma nistax nagħmel hekk. Issa spiritwalment tista'. U spiritwalment ħafna drabi hekk nagħmlu aħna, mulej il-ħadd tal-ib ta' għax il-mandament jgħid eh, dejjem. Il-mandament ma jgħidilniex ħares is-sibt biex inti il-Ħadd tiddedika lill-Mulej u mbagħad matul il-ġimgħa ma tagħtix kasu? Il-Mulej mhux qed jgħidilna ħarsu s-Sibt biex aħna mmorru l-knisja u noqogħdu nfaħħruh. Ħares is-Sibt għall-ġid tiegħek, biex tistrieħ, biex ikollok is-saħħa ta' tgħaddi l-ġimgħa kollha taħseb fih u taħdem. Imma aħna ħafna drabi ħasra neqilbu kollox ta' taħt fuq. Eh? U f'relazzjoni ta' din id-dinja Nippretendu li jekk jiena l-ewwel fil-ħajja ta' xi ħadd ma jkunx hemm number one ieħor. Jekk jista' mhux naqqas number one, sorry, l-kelma mbagħad mhux tifhimna ħażin Silvia qiegħda wara u toħroġ għalija. Number one u m'hemmx ieħor, m'hemmx number two jew three jew four. Issa xi fu, huma għandna l-istess, ok? Ma jisir, mela r-relazzjonijiet tagħna huma importanti. Fir-relazzjonijiet tagħna hekk impoġġi l-Alla l-ewwel, nafu, niksru ma' ħafna nies. L-appostli meta bdew ixandru u l-qassis jippruvaw waqfuhom, x'qalulhom? Qalulhom Atti kapitlu 5 vers 29 għax aħna rridu nobdu l-Alla. Mela jekk inti trid tobdi 'l Alla, ħa jkollok xi tgħid ma' ċertu nies. Ħa jkollok xi tgħid ma' ċertu ħbieb. Ma tistax tobdi 'l Alla u inti tkun ukoll f'relazzjoni ma' xi ħadd li ma jridx jobdi 'l Alla. Xi mument jew f'ħaġa oħra ħa jinqala' l-inkwiet. Fl-istorja ta' dawk l-istejjer li hemm fit-Testment l-Antik, hemm ħafna stejjer, u qegħdin hemmhekk, barra li huma affarijiet li ġraw, biex jgħallmuna x'irid Alla minna. Waħda mill-istejjer l-isbieħ li juri li għandna npoġġu 'l Alla l-ewwel huma fil-ktieb ta' Danjel. U jekk immorru f'Danjel kapitlu tlieta u naqraw l-istorja tat-tlett iħbieb ta' Danjel. Mela kapit Danjel kapitlu tlieta u vers 13 jgħid hekk ara. Imbagħad Nebukadneżar fis-saltna u l-qilla tiegħu ordna li jġibu lil Sidrak, Il-Knisja u lil Abd Ben Dago, Nalla ma semmewhx tal-isem, Elijah semmewh, la xejn ikfer u ġwer minnha. Araw Abd Ben Dago, ejja law, immaġinakom. Mela, dawk l-irġiel kienu miġjubin quddiem is-sultan. Għalfejn? Nebukadneżar qalilhom, Tassew, Sidrak, Misak u Abdenago, li ma taqdux lil Alla tiegħi u lanqas tqimu l-istatwa tad-deheb li waqqaft? Issa jekk intom imħejjin li malli tisimgħu d-daqq tal-qarn, tal-flawt, taċ-ċetra, tal-arpa, tas-santier, taż-żapp u ta' kull xorta ta' strument tad-daqq li tinxteħtu tqimu l-istatwa li jien għamilt, tajjeb. Iżda jekk ma tqimux, F'dik is-siegħa tkunu mitfugħin ġol-forn tan-nar iħeġġeġ, u liema alla jista' jeħliskom minn idejja? Okej, mela hawnhekk għandna test. Jalla qatt ma niġu f'dan it-test fiżikali. Forsi b'mod spiritwali niġu f'test bħal dan, dawn test fiżikali. Dawn it-tliet żgħażagħ wieġbu u qalu lis-sultan, O Nebukadneżar, m'hemmx għalfejn inwiġbuk għal dan. Jekk ikun hekk, Alla tagħna li aħna naqdu jista' jeħlisna mill-forn tan-nar iħeġġeġ u jeħlisna minn idejk, o sultan. Iżda jekk le, kun af, o sultan, li aħna li aħna lil allatek ma naqbduhomx u lanqas il-qim u l-istatwa tad-deheb illi int waqqaft. Ovvjament, taħsbu li rrabja Nebukadneżar? Taħsbu li nporla u dak il-ħin rid jifghom lil dawn it-tlieta? Imma x'għamel? Anke ovvjament biex il-kelma tiegħu tkun onorata, qabadhom u tefagħhom ġon-nar. Ovvjament, kif nafu l-istorja, il-Mulej ħelishom. Imma it-testimonjanza tagħhom li żammew, li ħaduha kontra s-sultan, f'kollox kienu jobduh. F'kollox kienu jobduh. Ma meta ġie biex qallhom issa tridu tqimu din l-istatwa, qalulu le. Jalla aħna fir-relazzjonijiet tagħna nagħmlu l-istess, ngħidu le. Dik ma nagħmilhiex. Ir-relazzjoni tagħna importanti imma li nobli lil Alla iktar. X'kien ir-riżultat? Jekk inkomplu naqraw l-istorja, Danjel kapitlu erbgħa vers 34, naraw Nebukadneżar x'qal. E, iżda fi tmiem dawk il-jiem, jien, Nebukadneżar, erfajt għajnejja lejn is-sema U raġa' ġie fija deni. Berikt il-Għoli u faħħart u gglorifikajt lil Dak li jgħix għal dejjem, li s-setgħa tiegħu hi s-setgħa għal dejjem u s-saltna tiegħu minn nisel għal nisel. Ġifieri Nebukadneżar mhux baxxa lill-żgħażagħ Quddiemu, imma Nebukadneżar tbaxxa hu quddiem Alla tagħhom. U hekk għandu jkun. Aħna fir-relazzjonijiet tagħna għandna npoġġu lil Alla l-ewwel, u mbagħad ir-relazzjoni. Mela, finanzi, interessi, relazzjoni. Il-ħin tagħna. Hawn min hu busy hawnhekk, kulħadd imħabbat, naħseb jekk ngħidilkom għollu jdejkom, kulħadd jgħolli jdejh. Illum il-ħajja donnha ma baqax ħin biżżejjed. Fimtu hekk ikollok tajt imma x'ġara? Il-ġurnata qsaret? Le, mhux il-ġurnata qsaret. Qed nindaħlu iktar fil-ġurnata, qed nivvintaw iktar u għandna iktar x'nagħmlu. U allura il-ġurnata tidher qasira. Meta ma jkollokx tagħmel, X'tgħid inti? Illa ma jifdiha għad il-ħin. Meta jkollok ħafna x'tagħmel, x'tgħid? Illa kif tara il-ħin. Hekk dik hija d-dinja, moħħok magħmul li jekk inti biżi, il-ħin jgħaddi malaj. Jew jidher jgħadda malaj. Imma jekk inti m'għandek x'tagħmel, il-ħin ma jgħaddi qatt. Meta ġieli nara nies jiena li jkunu għassa xi mkien, li rajtuhom għassa pereżempju dak li jkun mal-bieb tal-bank, nirrispetthom għax l-art ma jkunx hemm nies bħalhom, imma kieku jiena jumejn għadni, jumejn forsi tlieta u mmut. Għax dik li noqgħod mal-bieb nistenna n-nies deħlin u ħirġin, eh, eh, mut, garantilkom jiena. Imma kulħadd għandu il- is-sistema tiegħu. Ma tajtu li ma Mhux tgħid tgħiduli, kultant ngħid ma kif jgħaddu s-sigħat li jagħmel mal-bieb dan. Ma jagħmel xejn. Issa, naf nies qalu li tismagħhom jitkellmu għandi ġob jien ma nagħmel xejn. U jieħdu pjaċi. Għalhekk il-baqra bil kollha jgħidu. Eh, imma il-ħin huwa relevant relatat ma dak li inti jgħat tagħmel. U llum Donnha sirna nies imħabbtin enormi u m'għandna ħin għal xejn. Issa, meta inti m'għandekx ħin biex tagħmel ċertu affarijiet, x'tagħmel? Mhux il-kop naħdlok, tnaqqas xi ħaġa. Mhux hekk, hekk jiena m'għandix ħin nagħmel kollox, ħanajt mela għandi erba' affarijiet. Għandi sija, jieħdu nofsija kull wieħed ma mela nista' nagħmel tnejn. U x'nagħmel? Nagħżel l-aħjar tnejn. Issa meta qed nagħmel hekk fil-ħajja, qiegħed nagħżel lil Alla jew qed ngħid Ewwija Mgħallem hekk ħa jibqa' dak etern, ħa nagħmel l-affarijiet l-oħra u ninsih lil Alla? Din hi tfisser li tpoġġi lil Alla l-ewwel, li anke fil-ħin tiegħek inti bil-ħin kollu li għandek, bil-ġenn li għandek li tagħti l-ħin tiegħek lil Alla. Kien eh, eh, Martin Luther, jekk ma nistejjer żball, Insomma, tkun Martin Luther li kien jgħid illum għandha ħafna x'nagħmel ta' flok sija sa tejħa nagħmel nitlob. U r-realtà hi, isma', aħna kultant ingorru li Alla ma jgħinniex. Imma qed intuh dak li hu tiegħu lil Alla? Qegħdin nuruh ir-rispett li għandna nuruh biex hu jkun jista' jurina u jgħinna u jagħtina? Forsi wasalna fl-estremità li rridu nagħmlu appuntament ma' Alla? Ġieli ġratek fiż-żwieġ stajt kultant tagħmel appuntament biex narak u biex inkellmek? Eh? U eh, forsi ma' Alla rridu nagħmlu appuntament ukoll? Ngħid isma' Mulej jien ara dan il-ħin u dan il-ħin u dan il-ħin huwa tiegħek. U kull jkollok appuntament ma' xi ħadd inti. Taqbadu tħassru? Jew tonorah l-appuntament. U hekk aħna rridu nagħmlu ma' Alla. Salm 55 vers 17, Is-Sultan David, issa, bir-rispett kollu lejn kulħadd, ilkoll għandna x'nagħmlu, imma naħseb jien li tkun sultan u tmexxi pajjiż ikollok ħafna x'tagħmel. Jiena nħares lejn kultant lejn il-politiċi tagħna. Anke tibda tisma' fuq l-aħbarijiet il-President, il-Prim Ministru, immaġina dawn xi pressure u ara kemm għandhom x'jagħmlu biex iżommu anke sempliċement toqgħod iżżomm minn minnu taħtek biex iżommu in kontroll. Il-President tal-Amerika tibda tgħid ma mela is-Sultan David li l-istess kellu pajjiż taħt idejh. Tafx qal? Nitlolbu filgħodu fl-offsinar U filgħaxija hu jismagħni u jwiġibni. Jiġifieri dak kellu appuntament filgħodu, f'nofsinhar u filgħaxija mal-Mulej. Aħna li m'aħniex slaten ta' din id-dinja għandna npoġġu lil Alla fil-kalendarju tagħna, fl-appuntamenti tagħna biex niltaqgħu miegħu. kuljum u mhux il-Ħadd biss, ħajkolli ngħaġġel. Imma finanzi, interessi, relazzjoni, il-ħin tagħna, l-inkwiet tagħna. Hawnhekk kultant m'għandix ħafna xi ngħid, ma tantx għandi problemi hawnhekk, għax kull meta bniedem ikollu l-inkwiet, X'jagħmel? Iwaħħal f'Alla. Ġieli jkun rajt hawnhekk. L-annikwit hu r-ragħaj. M'għandniex problema li ngħidu sott Alla. F'affarijiet oħra huwa marbut lil Alla, ma meta jiġi l-inkwit aħna lesti biex immorru Malta. U isma' l-inkwit ma jonqos. Min hemm jom ingħaw sa jiġi. Xi ħaġa diffiċli f'ħajtek sa ssir. Xi żball ħad tkun għamilt. Għalhekk importanti li inti tibqa' viċin Alla. Biex meta jiġu dawn il-mumenti, tħossok tistħi. Jekk jiena viċin Mark, meta għandi bżonnu lil Mark ngħidu Mark, u Mark jgħidli mela le, dak jien qatt ma nkellmu lil Mark. U mbagħad fettilli f'daqqa waħda ngħidu Mark għandi bżonn jgħidlek jeħer, għax għandu bżonn biġi jkellimni, mhux qed tajt kif inti bħala bniedem għax jien hekk ngħid. Għax ħadd qatt ma jkellimni. U f'daqqa waħda ċempillek intu bżonn xi ħaġa. Isma' ngħidlek vini. Ġieli għadni, ha? Ġieli ċempel xi ħadd, u ngħid, Ara, min qed iċempel! U Silvia tgħidli, Eh, għandu bżonn xi ħaġa, naħseb. Tifhem, issa trid tkun hekk m'Alla inti li Alla hekk kif titolbu tħossu qed jgħid, Ara, inqaled minn illum, xi ġralu? Eh? Jew irid ikun viċin biżżejjed ta' Alla meta jinqala dan l-inkwiet Alla diġà diġà jaf. Mela semmejna l-finanzi, l-interessi, ir-relazzjoni, il-ħin tagħna u l-inkwiet tagħna. Importanti li meta aħna ninpoġġu lil Alla l-ewwel Ġesù ikun ħajjitna u Ġesù ikun magħna. Ehm, Mattew 22 vers 37 u 38, Ġesù qed jitkellem ma' wieħed li kien avukat. Eh, qallu Ġesù wara li l-avukat qallu x'inhu l-ikbar kmandament. Ġesù qallu ħobb il-Mulej Alla tiegħek qalbek kollha u bruħek kollha b'denek kollu. Dan hu l-ewwel u l-akbar kmandament. Ħobb il-Alla tiegħek qalbek kollha, ġifieri kollu li tħoss Għax fi żmien li nkitbet il-qalb kienu jaħsbu eh li hija l-ħaġa li tħoss, illum forsi ngħidlek b'moħħok kollu. Ħobbu b'ruħek kollha, jiġifieri spiritwalment ħobbu b'denek kollu, jiġifieri denek dak kollu li tagħmel, dak kollu li tagħmel. Dan huwa l-ewwel u l-akbar eh, Mandament. Poġġih l-ewwel. Ħa naqralkom dik. Poġġih l-ewwel fil-ħsieb, fil-kelma u fl-għemil, fix-xogħol u fil-pjaċir, fil-ħbiberija u fil-karriera, fl-użu ta' flusek, ta' ħinek u tat-talenti tiegħek. Id-dar. u fuq ix-xogħol. Dan huwa l-ewwel mandament. Għandu jurina x'ifisser Alla għalina. Imma, ovvja, jekk inti m'għandekx lil Kristu f'ħajtek, dan se jkun diffiċli. Santu Mistin kien għalhekk Għanaqra bl-Ingliż l-ewwel għax ma mintix bil-Malti. Christ is not valued at all unless he be valued above all. Christ is not Lord at all unless he is Lord of all. Dwar l-Ingliż ta' minn iktar sens, ma bil-Malti qed jgħid Kristu mintix ittih valur Jekk m'intix ittef valur fuq kull ħaġa oħra. Kristu mhuwiex il-Mulej jekk mhuwiex il-Mulej ta' kollox. U dak huwa importanti. U aħna ma nistgħux naħarbu minn dan.